jiwani solimakama vito ra channel channel ya kona hi leyi mi tiselaka swilo swa xiyimo xa le henhla ya ku hundza ti-channel hinkwato leti mi ti tivaka jiwani solimakama i vito ra presenter presenter ya n'wina leyi mi tiselaka swilo swa xiyimo xa le henhla hi le ka 2026 sweswi ku lo sala masiku mambirhi ntsena hi fika ka good friday ni eh ya re re so far ha ha cruiser nicely aka aka lembe leriwani mm, ku hundza lembe leri nga hundza mm, lembe leri nga hundza um ri ri vi na swiganga swa rona swo tala mm, laha van'wanyana a va a va tshama va kha va ku na vafana van'wani va hala kaya every day va tshama va kha va ku solo makama yi khomiwini solo makama yi khomiwi muzambhiko solo makama yi khomiwi muzambhiko um eh, sweswi vanhu lavaya a va kha va ku ni khomiwini na muzambhika ni ve ri a ni mitiwe nyoka so leswi xikwembu xi tlangisaka swona chess ya ya ya xona xi endla ku munhu a ti contradicta nala wa wena a ti contradicta hi yexe a ti kaneta a tlhavula leswi a ti kaneta imagine loko a ko va ku ri ti-artist um ku ri ku byi lava ku endla beef byi rhange byi vula leswiya ku swi vava njhani ku se mi vuya mi ta cinca mi ku ha a a mi to a mi to hi nyoka but however ku tirhela Xikwembu a swi olovi swa vava swinene. eh ku that's why ku na verse yin'wanyana yi kona ka yi quote-wini ne le ka album ya Solly Makam page 1 leyi nga recordiwa hi 2003 ya ku kulaya ka xikwembu vito ra rinsimu ve ri hosi ya mina Solly Makam page 1 hosi ya mina yi ku kulaya ka xikwembu a ku olovangi mm, so eh ma ma maendlelo ma xikwembu a ma olovi ma tika xikwembu xa swi kota leswa swa ku sweswiwani mina for example ni khongela ni khongela xikwembu ni la mali xikwembu ni la mali a ni va va va vazalwana vo tala. ha nyuma ku bye xikwembu ku hi la mali hi twa nga xi ta hi tekisa swin'wana se hi ti lavalavisa swin'wana kumbe la rihanyo xi ta ku gaya rihanyo se u fanele u swi vula straight ku xikwembu la mali e xikwembu la mali xikwembu la mali o cheleni nghena se loko munhu a kha a khongela kha ku xikwembu u la mali ne leswi olovaka hileswa swa ku xi ku xi cheka hi munhu loyi u tshama tshamaka na yena maybe full time u n'wi vonile Timoti a nga na tintangu u n'wi xave tintangu mali ya wena imagine wo lo khongelela inga mali xi xi xi ku rhuma hi mali ya wena xi ku xavela Timoti teki. mm. and a xi vuli ku xave timo titeki ku sungula u nga ta ku yana swi ta ku lowu ni xave timo titeki yi swi ta vhe xi xi ni organize mhaka mi xo xave timo titeki and hi mali ya wena le hi nkarhi lowu nga ku khongeleleni ka mali xo xi ku rhuma hi mali ya wena loko se u n'wi xavela titeki timoti yaloye so vuya xikwembu na mali yane se ni yi tirhisini va ni xavele timotiteki xi na xitayela xin'wanyana xa swi kota leswa swa ku xi nga ku nyika kota ya ya mali leyi xi nga ku pulanela yona a hi nge i i i twenty five percent ya mali leyi xi nga ku pulanela yona xi ku nyiketa yona. xi sa xi khomi 75 percent wa xi ku byela ngo xi khomi 75 percent ana xi ku byela ngo xi yi khomela yini se xi cheka ku i mani danala wa wena la tikweni nala wa wena nkulu lady u swi tivaka ku ku no matter what dinge ku vulavuli kahle hmm. xi lavalava xi kuma ku i aka ntsonana Hmm. Swi ku exi la u akela aka ntsona ni yindlu. A wu lavi ku xi disappoint-a Xikwembu ne, ene a wu lavi ku tsakisa nala wa wena aka ntsanana. Akela aka ntsonani yindlu. Ene wa swi tiva ku aka ntsonani i genge liya yo a yi ku rhandi ma xikwembu xi huma hi dolo ku hayi n'wi akeli yindlu a ka ntsolana so hi mhaka ku twisisa ku u nge xi disappoint xikwembu or u nge ali u endla swa swa lediya dyo tshama timitiwa hi hlampfi va nge dyo jonas u na u nga ta tikuma u mitiwe hi hlampfi ya ya ku phela ku hala u ala ku ya kona se i ti akela. And mind you, mali leyi u yi lavaka u na 25 percent ene a wu swi tivi ku yi tata leyin'wanyana. U teka mali leyi u nga na yona u ku na ha dyi hakela hi mhaka ku Xikwembu xi ri, aka ntsanana u lava yindlu. Loko u heta ku aka. kumbe u nge se heta ka ha xota na roof ndzi sungula ku a mhani swo boha ni akela a ni wa swi ta ku ni khome swihundla swa yena na loko ka nga ni akela ni ta boxetela hinkwaswo o ncenga phela ni n'wi tivela ngo damani ene i teki byi malani bya wena i tikarhate dyo dyo dyi ku a swo boha u dyi endlela ni nge tshiki swa boha phela hi ku i la ta tsakisa xikwembu ma swo swi borha njhani ha ni n'wi tivela ngo dya mani na loko tshika le loko va kha va aka ni voni swo tala ngo hi mfoni ni nga ha no swi vula i e fanele a la yi kha yi ya mahlweni loko yi kha i i tirhela xikwembu i dyi hetisela khadi ku vulavula ku biha hi ndlela yaleyo loko hi dyi approach a ah, mara why mi ni vulavula ku biha so hi tsona ni kha ni mi zama hi ku mi akela yindlu ku a ni te ni laha yindlu na a ni byeli mani mi kha ni kha ni hlupheka ni adaptini ka vusiwana bya mina i nge ni byeli ndikomba uba ndikuncengi and emhaka kwa u endleli dona u endle xikwembu i boheka ku ya mahlweni swa vava ku tirhela xikwembu ivi i fostela hi ku tiva ntwanano wa wena xikwembu i ti hetisela yindlu yaleyo yi va complete ivi Xikwembu xi ku languta xi ku ya n'wana wa mina u tirhini i akele nala wa ye yindlu a yi heta hambi ku ri na swi vulavula a yi heta hambi va kha va n'wi tseketsela a yi heta hambi va kha va ku a va nga yi lavangi yindlu ya ku akeriwa hi yena mo ni n'wi nyika seventy five percent ya yena leyi a yi sele. a ti dye mali ya yena se xi ku nyika leswi a ku ri khale u kha u swi kombela ka xona xi ka loyi wa ni twa wa ni yingisa and wa fositela swilo hambi swi kha swi tika na ha n'wi bless-a. xi ku nyika the other 75 percent se u sungula ku nyuka na wo kha u twa 75 percent leyin'wana yi nga nghena se vanhu va va sungula ku khokhasa ri kuma ku mali riza leri se leswa swa ku rizi na ngo swa ku tlhariha swi ku mara loko mo swiyana swilo leswi sungule laha di nga akela aka ntswonani yindlu a hi veni fair guys i munhu munhu wo a huma hi nala wa yena a n'wi akela yindlu lava a tshama tshamaka na vona eh, vo Rexon va ri hava tiyindlu mara wa nga va akeli ene tibrata a yi tikulukumba a huma hi nala wa yena laha a ku tekiwa tilaki la loko ri ku a ku ri ku swo pfuna a ta pfuni vanghana va yena i tilaki ta akani letiya se ku landziwa na yehe tsonani hi mfo xiza lexi a xi teki tilaki ta wena na ti i xivona xi ku akeli yindlu ka ene u kha u xi zondza so lexi a swi tivaka ku wa xi zonda laha yi nga xi konyolola i ku a wu to hi laha yindlu na a xi fanele xi tshikini mara xi ale xi kha xi fositela hi ku ti-luck ta wena a xi ti lava va yi va xi byela la xi nga khandla kona ku xi faneke xi ku hetisela yindlu loko a xo yi tshika xikarhi a swi ta swi nga endlangi swilo leswiya i ti-luck ta wena. se a ke xi nghe ka Facebook xi ku tilak ta hina ta famba i ku tirha na Xikwembu ene Xikwembu a xi lavi dona dedadanala mhm. se u gcina u nga ha tsakangi na loko xi ku blessing ni mhaka ku blessiwa ka wena swi ku vangela milomo swi ku vangela milomo hi July kusukela la ka July uh, ku ya fika la ni nga ta humesa kona album ni ta va ni kha ni mi hlamusela xitori xa xa le Mozambique eh kusukela hi ti 17 ta

Vun'we mi mi mi mi nga tlhariha mi ta kota ku vona na na matirhelo ma Xikwembu because ve ri swi lava munhu wo tlhariha ku a kota ku vo ku ho letiya ti ti tlharihini i nga vi mbara bya vo n'wana xiguru swa ku munhu a nga hi xi lexi na wehe i nga na xoho i hleka swinene. sweswiwani mina ku ta munhu laha fikaku ey master piece yi na dinhloko e ni ku wakakakaka ni tshama ni ka dinhloko dya master piece dinhloko dya master piece ku ri ku na damidi tano e, e, loko hi hleka loko yi heta ku ba joki yaleyo ku na high possibility ya ku hi va hi kha hi hleka wena mara mbara leyi a yi titwi ku na yo yi tshama kaya vhele